Mangwanani akanaka kunemi vana veBethel Assemblies Church vari muno muZimbabwe nemi muri kunze kwenyika. Ndichibatanidza nemi mose makanditeerera mangwanani ano. Ini ndinoitwa Pastor Nyengeterai Charema. Ndinoshumira ndiri muBethel Assemblies inotungamirirwa naBishop Timothy Charema. Mangwanani ano izuva rakanaka kwandiri. Ndinofara zvikuru kugara ndichishumira kumadzimai zvikuru sei. Zuva ranhasi ndichashumira zvekare ndakananga kumadzimai asi kana paina baba varipo Mukomana kana musikana uripo, hapana chakaipa kuti ugaririre shumiro iyoyi nokuda kwekuti uchawana zvauchawana zvichakubatsirawo pazuva ramangwana mukurarama kwako nguva zhinji pandinoshumira kumadzimai chatingati china kana imwe nguva kumisangano Pane dzidziso zhinji dzatinozopedza takufunga kuti ah, dai vana baba vari pano zvimwe taionesana, dai vana vedu vari pano zvimwe vaibatsirikana. Nokudaro zvinganzi ndezvamadzimai asi zvinogona kubata ushe kumunhu wese. nokudaro mwari ngavatibatsire mangwanani ano ndisati ndapinda mushoko randichashumira pazuva ranhasi kana kudzidziso yangu tichaverenga shoko kubva kuna mark mark chapter 5 mark chapter 5 ndichaverenga vhesi ya 21 ndigozodarikira mamwe ndoverenga 25 kusvikira pa 34 ndine mamwe mavhesi andichaverengazve mwari vachitibatsira luk mark chapter 5 vhesi 21 inoti iyo jesu wakati ayambukirazve mhiri negwa vanhu vazhinji vakaunganira kwaari 25 yoti zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane gumi namaviri wakanga aoneswa nhamo nen'anga zhinji apedza zvose zvaanga ainazvo asina kana kutombobatsirwa asi zvanga zvichitonyanyisa wakati anzwa zvajesu Akauya pakati pavanhu vazhinji vaiva mashure, akabata nguo yake, nokuti wakati, kana ndikabata nguo yake bedzi ndichaponeswa. Pakarepo tsime reropa rake rakapwa. Akanzwa pamuviri wake kuti waporeswa pakurwara kwake. Pakarepo Jesu akati, achiziva mukati make kuti simba rakabuda kwaari aka simba rakabuda kwaari akatendeuka pakati pavanhu vazhinji akati Ndiani kwandibata wabata nguwo dzangu? Vadzidzi vake vakati kwaari, munoona vanhu vazhinji vari kukumanikidzai, asi mungati seiko ndiani wandibata? Zvino akaringaringa kuti aone kana eh, waita izvozvo kune waita izvozvo. Mukadzi akatya Akadedera achiziva zvaiiti zvaanga aitirwa akauya ndokuzviwisira pamberi pake ndokumuudza zviro kwazvo zvose zvakanga zvaitika akati kwaari mukunda kutenda kwako kwakuponesa enda hako norugare uporese pakurwara kwako tichaverenga zvekare kuna luku chapter 8 ndoverenga vhesi 40 ndodarikira mamwe ndichaverenga zvekare anotevera kubva pa 43 40 inoti zvino jesu wakati adzoka kana kuti achidzoka vazhinji vakamugamuchira Nokuti vose vakanga vakamumirira. 43 ipapo mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane gumi namaviri wakanga apedzera eh, pan'anga zvose zvaaifanira kurarama nazvo asingaporesi kunyange nen'anga imwe zvayo Akauya mashure make akabata mupendero wenguwo yake, pakarepo kubuda kweropa rake kukaguma. Jesu akati, Ndianiko wandibata? Zvino vose vakati vachiramba. Petro akati, Tenzi, vanhu vazhinji vanokumanikidzai nokukutsikirirai. Asi Jesu wakati, Mumwe wandibata, nokuti ndanzwa kuti simba rabuda kwandiri. Zvino mukadzi wakati achiona kuti haana kuvanzika, akauya achidedera, akazviwisira pasi pamberi pake, akamuudza pamberi pake, akamuudza zvose, akamuudza zvose kuti wakanga amubata nemhaka yei, asi Akati kwaari, Mukunda, kutenda kwako kwakuporesa, enda hako norugare. Ameni. Mangwanani ano ndinotenda nokuverengwa kuverenga kwandaita shoko raMwari ndizvo zvandichashumira kubva mushoko iri Shumiro yangu yamangwanani ano ndaititumidza kuti inini pakugarira. Pakugarira. While waiting. Pane zvinhu zvinofanira kuzikanwa nemunhu pakugarira. Pakugarira pane dambudziko kana kuti pane nyaya. Pane zvinhu zvinofanira kuzikanwa nemunhu zvakawanda asi zvishoma zvacho ndeizvi munhu kana achigarira chimwe chinhu anofanira kugarira kuziva nzvimbo yokugarira chechipiri anofanira kuziva waakagarira nokuti kana ukasaziva wawakagarira chokwadi unogona kuudza navo dzese dzako kumunhu asinei uye asina kana mhinduro nezvaunenge wamuudza saka hazvibatsiri nokudaro zvinokosha kuziva wawakagarira chinotevera ziva zvawakagarira nokuti kune vazhinji vanogara panzvimbo asi vasingazivi zvavakagarira vanenge vakatarisira vaka zvinhu zviri off point panzvimbo yavanenge vakagarira isingawanikwi zvavakagarira saka ziva zvawakagarira zvinowanikwa panzvimbo ireroyo yawakagarira uye zivawo wawakagarira mwari ngavatibatsire mangwanani ano nyaya yekugarira ndataura kuti ine dambudziko ndoda kutanga nokupa muenzaniso wemuchato muchato Kune vaviri vanenge varonga kuchata, musikana nemukomana kana kuti mukadzi nemurume varonga kuchata vanodaidzira muchato wavo nezuva romuchato wavo poita vanhu vakaungana vanoungana vachiunganira muchato iwoyo vazhinji vachiungana vanenge vaine tariro yokuda kuona vari kuchata kana kuti vakaronga kuti vachate mukuungana ikoko pane nguva yekunzi mwenga wakuuya kana kuti vachati vakuuya unozoona kuti pavanhu vakaungana ipapo pane vanhu vane pfungwa dzakasiyana siyana pane vanhu vane maonero akasiyana siyana maererano nechimiro chiripo pane vanhu vanenge vaine mafungiro akasiyana siyana maererano nechimiro chiripo pane vanhu vane zvido kana kuti zvishuwo zvakasiyana pamusoro pemuchato iwoyo asi vauya kumuchato wavakadaidzwa nevaridzi vomuchato nokudaro ndo zvandataura kuti pakugarira ndichipa musoro wenyaya ndataura uye ndavimba kuti Pane dambudziko riripo ringaita kuti kana tichipedzisa nyaya yanhasi zvimwe zvingakubatsira kuti kana wakagarira chii chawakagarira unoziva here zvawakagarira panosvika mwenga mumwe unenge akagarira kuti ndichauda kuona kuti anosvika nemota dzakadini anenge achiburuka mota yakadini pane mumwe unenge angouyawo kuti ndoda kuonawo kuti wakapfeka gauni rakaita sei mumwe anongouyawo achiti hesari yake ndoda kuona kuti zvakamira sei mumwe agouya achitiwo aine pfungwa yekuti ndoda kuona kuti wakanaka sei mukadzi wakarohwa nomukomana iye uya pfungwa dzakasiyana siyana pagoitawo mumwe kana kuti vamwe vanototaura kuti ndoda kuona kuti vakafitana here mukadzi nemurume kana kuti mukomana nemusikana vari kuchata ivava vakafitana here vakamechana here idambudziko riripo pavanhu iroro rokumechanisa vanhu kufitanisa vanhu asi kufitanisa vanhu ndekwajehovha ndekwajehovha Nokuti anotaura nerimwe zuva kuna Genesisi achitaura pamusoro eh, paAdhamu akati iye ndichamuitira mubatsiri wakamufanira ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira zvanga zvisingareve kufita panyama zvanga zvisingareve kufita pamuviri kureba kana kupfupika asi zvaiva mumuna jehovha kuti kufita kwacho kwakamira sei nokudaro jehovha ndiye anoziva kufitana kwevanhu vari kuda kuroora navo asi iwe unoenda kumuchato uchida kunofitanisa kunomechanisa vakoma vaviri vari kuchata mwari ngavakubatsire uzive basa rajehovha kuna jehovha ndivo vainoziva kuti vanhu vanomechanisa sei ini nababa charema ini nababa charema mukuroorana kwatakaita magariro atakaitawo mwari vaitozviziva kuti tisu takamechana tisu takafitana ndikakutaurirai nyaya yezuva romuchato wedu kuti takanga takapfeka ndakanga ndakapfeka kamini chaiko kamini dress kandaka ndakapfeka ndisina kana crown ndisina kana bukee kana maruva amunoti maruva mazuva ano ndakanga ndisina saka kana pamuchato iwoyo wedu tiri vaviri kana paine wakanga auya achida kuona zvemagauni wakarasika kana paine akanga achida kuona zvecrown wakarasika vakatoenda vachibaiwa nokuseka kunzwa mbabvu kunge achaenda kuhospitari kuti kamini kanga kakapfekwa asi zvakanga zvichibatsira pamuchato wedu tiri vaviri zvanga zviri zvokuti izvo mwari vakaona kuti takafanirana takakodzerana tisu takafitana nokuti nyaya yacho ndiyoyo yokuti iyo nanhasi tiri tose asi ndakanga ndakapfeka kamini ikako kufanira kwakaonekwa namwari ndinovatenda mwari gore rino rava rechi 49 tiri tose pamuchato wedu kana kuti mumereji yedu rechi 49 hazvirevi kuti baba charema vari perfect uye hazvirevi kuti ini ndiri perfect asi mwari vakaona kufanira kwedu nokufitana kwedu pauviri hwedu saka harisi basa romunhu ibasa ramwari iko zvino ndikakupa baba charema kuti umeenda navo semurume wako unovadzosa manheru nokuti vakakwanirana neni kwete newe ukapiwavo ini kuti uendese mudzimai wako Mangwana makuseni unonidzosa nokuti handisiri perfect asi baba Charema vakakwanirana neni nokusava perfect kwangu. Saka Mwari ngavatibatsire pakugarira pane dambudziko tingagona kugarira zvinhu zvisina basa zvinhu zvisina maturo asi tinofanira kutsvaka kuti takagarirei kuziva kuti takagarirei kuziva kuti wandakagarira ndiani pataverenga pari kutaura jesu wanga achigara mukapernaumu asi nguva zhinji wanga achibuda achiyambuka achienda kunoparidza achienda kunobatsira vanhu vakanga vachida kuporeswa vakanga vachida eh, kuraramiswa waiita mabasa makuru sokuverenga kwatinoita mushoko ramwari waiita mabasa makuru nokudaro mabasa makuru aaiita iwayo ainzikwa kumativi ose nokunyika dzakapoteredza kuti kune munhu ari kuita mabasa makuru akadaro kune munhu ari kuporesa kune munhu ari kunamatira vanhu kune munhu ari kumutsa vakafa zvaizikanwa saka panguva iyi wanga unonzi wanga ari kugerasa ndokwaanga ari saka apa unenge wanga akudzoka tinonzwa kuti wanga akudzoka achibva kugerasa achidzoka kukaperenaume apo paanga akagarirwa nevanhu vakawanda ndipo paiva avo nomukadzi iyeyo zvinonzi paakangodzakaigwa vanhu vazhinji vakamukomba vakamumhanyira vakamuunganira asi pakuungana kwacho panonzi paiva nemukadzi mukadzi waiva nokurwara kurwara kwekubuda ropa kwemakore akawanda zvanzi mukadzi uyu wakamhanyawo akaenda akaenda Pakanga paungana vanhu, asi wakaona pazara nokuti munhu wakanga akagara kucho kwakewo semunhu wanga aine dambudziko rake achingofunga nezvake. Wakawana pazara Jesu asati achatoonekwa ari mukati. Zvino nenyaya iyoyi tinonyatsoona kuti kurinda kurinda chokwadi kunokosha kuno, kuno kuti uzive kuti wakarindei. Mukadzi uyu wakaona pawanda vanhu asi haana kuenda haana kubva wakangoti inini zvandafambira ndichazviita chete haana kubva mumakereke chokwadi tirimo takagaririra tinonamata tiri takagaririra kuuya kwajesu pane zvakawanda zvatinosangana nazvo pane zvakawanda zvatinoona kugarira mukugarira imomo Munoda kuti tive nomwoyo murefu, tive nomwoyo wakachena, tive nomwoyo wokuona nokuziva zvachose kuti wandakagarira achauya chete, nokuti mukadzi uyu haana kuenda wakamirira, kunyanguezvo anga aona kuti panga pamunhu wandinoda waunganirwa uye handichakwanisi kumwona asi wakashingaira akamira Chokutanga mukadzi uyu unonzi wanga asina peace mukati momoyo wake. Wanga asina peace, wanga asina rugare mukati moupenyu hwake. Chaiita kuti ashaiwe rugare unonzi wakarwara sokuverenga kwataita, wakarwara kwemakore akawanda. Gumi remakore nemaviri haisi nguva yokutamba nayo kuti munhu anzi unorwara kwenguva yakadaro. ende achirwara zvekubuda ropa kumadzimai ndinovimba kuti munoziva zvandiri kutaura uye munozvinzwisisa zvandiri kutaura kuti haisi nyaya yakanaka uye haisi nyaya inofadza haisi nyaya iri nyore nokuti mazuva maviri chaiwo kana matatu unenge usingachatodi zviri kuitika chimiro chaunenge uinacho chifungai kuti mazuva maviri vhiki rose mwedzi wose makore ma ose gumi nemaviri munhu aine ari muchimiro chakadaro mukadzi uyu wanga asisina rugare wanga asisina rugare chechipiri unonzi wanga apedza mari dzose kun'anga achirapwa achiedza n'anga dzakasiyana siyana vanonzi vana godobori vana chii vamwe vachitouyawo wakambonzwa here kune yokuti wakambonzwa here kune yokuti achienda nezvose zvaanga ainazvo kusvikira zvapera zvaifanira kumuraramisa midziyo chii zvose kunyange mari unonzi wanga asisina saka kana munhu asisina chokubata panenge pasina rugare zvachose panenge pasina rugare zvachose zvinonzi mukadzi uyu wanga agumbuka nokuda kwoupenyu hwake kugumbuka nokuda kwoupenyu hwake munoziva munhu kana washayiwa chekuraramira usisina tariro unonzwa kuti dai zvangu ndapfuura panyika ino handioni chokugarira ini ndakatombosvikirwa nomumwe mudzimai achinyatsotaura kuti ha ndatambura nezvakati nezvakati nezvakati asi ha chandangoti ndikuzivisei mama ndechokuti icho ndafunga kuti ndizvipfuudze ndafunga kuti ndizvipfuudze ndikati haiwa ndakamubatsira nenzira dzandakamubatsira nadzo ndozvinooneka pamudzimai uyu ndinoda kutotenda kumudzimai uyu nokuti haana kusvika panguva iyoyo yokuti azvipfuudze asi wakaramba achiedza paakakwanisa napo nenzira dzaakakwanisa napo unonzi wanga anetseka aedza akungogara ega asisina ukama nevamwe vanhu asinge achafari kugara pane vamwe vanhu Pane zvimiro zvinowanikwa zvakadaro mukati meupenyu hwemunhu, mukati meupenyu hwemudzimai, kunyange vana baba vandataura, kunyange vakomana nevasikana. Pane zvimiro zvinogona kukusvikira zvakadaro zvekuti unoshayiwa kana shamwari, unoshayiwa kana mufaro, unoshayiwa kana rugare. Apetaiti chaiyo unoishaya, asi unongonzwa kungofunga nezvedambudziko rako. Ndo chimiro changa chino mudzimai uyu wanga asina rugare. pane nguva yaakanzwawo nezvajesu kuti pano munhu anoporesa pano munhu anoporesa zvanzi paakanzwawo nezvajesu akazoziva kutiwo ari kuuya rini ari kudzoka rini hanzi wakaendawo ndo paakaenda akanosvika akamugaririrawo hanzi wakati mumwoyo make wakati mumwoyo make kana akamboporesawo vamwe aa neni ndofunga ndinganoporawo kana akambodzikinurawo vamwe ndofunga neni ndingadzikinurwawo regerai ndiende ndiende zvimwe mwari vangandibatsira munhu uyu anogonawo kundiporesa anonzi jesu hanzi wakataura mumwoyo make nechirungu kuti she encouraged herself wakazviencouraja wakazvitaurira mumwoyo make kuzvikurudzira kuti regerai ndiende regerai ndiende veduwe Nyaya yokuzvikurudzira iyoyi kune vamwe vanoita upenyu hwekupushwa nevamwe vanhu, upenyu hwekusundwa nevamwe vanhu dai madai dai maita zvokuti dai madai dai madai kunyangwe mukereke chaimo unotoona vamwe vachitoputa ah, tiimbirei kani tiimbi zvamunogona itei zvokuti kani itei zvokuti kupushwa nevamwe vanhu asi ndinoona kuti mukadzi uyu anonzi wakazvitaurira akazvikurudzira ega kugara pasi ari mumba make akati regerai ndiende ndikangoenda ndinotondosvika ndongobata chete mupendero ndikangobata mupendero wenguwo yake ndinopora chete hanzi waizvitaurira ari mumba make hama dzangu vana mai Pane nguva zhinji dzatinokurudzirana kana kuti dzataikurudzirana tichikurudzirana tiri kuchina tichikurudzirana tiri kumisangano tichikurudzirana kunyange tiri kuchechi asi nguva dzatiri kurarama dzino haisisiri nguva yokuti tichakona kusangana hatichakwanisi kusangana kana misangano takatopedzisira pava nenguva kuti tisangane semadzimai tibatsirane tiriko pamusangano unonzwa kukurudzirwa vamwe unotonzwa achitotaura ipapo kuti kana nyange jesu akadzoka izvozvi haa tiri pano pamusangano tinoenda tichimhanya nokuti wakurudzirwa nevamwe uri kukurudzirwa nevamwe zvino iyi nguva yokuti mumwe nomwe ari kumba kwake mumwe nomwe ari mumba make unokurudzirwa nani kana ukamirira kupushwa ukamirira kukurudzirwa ukamirira kusaidzirwa Mwari ngavakubatsire kunyange uri mukati meimba yako. Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuitwa mumba. Kana ukamirira kukurudzirwa mumba munogara makadaro. Hakuna achabva kumba kwake kuya kuzotichaira mumba nokuti hakuna achagona kushanyira mumwe. Hakuna achagona kuti bikira vana izvi nezvizvi. Hakuna achagona kushanyira mumwe. Saka zvaunenge uinazvo pakakupoteredza ndo zvaunotodzidza kushandisa izvozvo kuti Mwari ndibatsirei ndigone kushandisa zvakandipoteredza izvozvi. Mukadzi uyu wakashandisa pfungwa dzakanga dzichiripo kunyange akanga achirwara zvakaomarara asi wakashandisa pfungwa dzake akati ndichaenda chete ndichaenda chete he he on method her own recipe hey? recipe yake hakuna kwanga ayombonzwa kuti ukabata mupendero unopora iwe ukandobata mupendero ukangobata nguva yajesu unopora hakuna pazvakanga zvakambonyorwa hakuna zvaka zvakambotaurwa asi iye akati aiwa ndikangodai eh, recipe yake oga ndozvasara kana tikamirira vamwe vanhu imwe nguva tinogona kupererwa tikaparara tisingagoni kushandisa zviri patiri mwari ngavatibatsire mwari ngavatiwanire nyasha zvoda munhu anokwanisa kushandisa pfungwa kuti ndodini pano ndochiitei pano ndochidini pano uyu wakaenda panogarirawo vamwe akandogarira asi akashandisa pfungwa dzaakashandisa kusvikira aita zvaakanga achivimbisa zvaakanga ataura nomwoyo wake unonzi wakapinda wakapinda hanzi akakwanisa kuenda akakwanisa kuenda kundotsvaka kundopinda kuti akwanise kubata mupendero wenguwo yake yajesu sezvo anga zvirizvo zvanga ataura zvaakanga ataura mukati memwoyo wake wakakwanisa kusvika panga paine vanhu vakawanda asi wakakwanisa kusvika wakamanikidzira kusvika wanga atangirwa kuungana nevamwe vanhu kukomba asi wakakwanisa kutukudzira kutukutira akasvika zvoreva kuti zvemazuvano zvandiri kutaura zvava zvokutotukutira zvava zvokutoshingaira zvava zvokutoshereketera hapana chichiri nyore hapana chichiri nyore mukunamata kwedu hapana chichiri nyore kunyange mukurarama kwedu hapana chichiri nyore kunyange mukugara kwedu zvose zvangova zvokuvavarira zvava zvokuvavarira asi mukuvavarira imomo ukati mwari ndibatsirei chokwadi une paunosvika une zvaunowana une batsiro yaunowana saka madzimai ngatiregerei kungogara ngatiregerei kungoona fanika zvinhu zvisingagoneki zvinhu zvinogoneka kana wazvipira mudzimai wakazvipira zvanzi pane zvinhu zvakanga zvakamira pamberi pake mudzimai uyu pane zvakanga zvakamira mberi kwake zvaifanira kumurambidza kana kuti kumudzivisa kuti awane kuporeswa kwaakaitwa kana tiverenga mushoko ramwari vanhu vekare madzimai anga asingabvumidzwe nechimiro changa chine mudzimai uyu wanga asingabvumidzwe kuti aende pakati pevanhu vevarume asi iye wakashingaira nokuti kwainzi munhu uyu unenge akasviba mukadzi uyu unenge akasviba asi iye wakangotora zviviri courage yomunashe akati ndichaenda chete nokuti ndine zvandinovavarira wakaenda aine chimiro chakadaro akabudirira aine chimiro chakadaro akabudirira anonzi iye Akapinda nemukati mevanhu kundobata mupendero kureva kuti pane pane kutokotama kwaaiita zvokuti waigona kana kutowisirwa pasi akakuvara akaita sei asi zvakaita kuti abudirire aende kana uine chinhu chaunoda Kunyange zvooma sei, zvinogona kubudirira nokuti shungu dzako dzinokuita kuti uwane mazano okuzviita. Dzinokuita kuti uwane mazano okuzviita. Anonzi akabudirira. Pakanga pane chipo zvikonzero izvozvo zviviri. Chekutanga wanga asingakwanisi asingafaniri kumira kana kuti kuswedera padhuze nevarume nechimiro chaanga ari. Chechipiri, vanhu vakanga vawanda zvekuti wanga asingakwanisi kana kuti apinde mukati mevanhu, asi wakashimbirira. Chechitatu ndechekuti icho chaigona kumukanganisa ndechekuti icho wanga ava nemakore akawanda, makore akawanda aigona kuverenga makore ake kuti gumi nemaviri nemakore Pane zvichaitika here? Munoti pane zvichanaka here? Asi haana kutarisa makore ake. Chaakanga akananga ndechokuti Mwari vamubatsire. Zvaakanga akananga ndezvokuti Mwari vamubatsire. Iye Jesu Kristu akamubatsira jesu kristu akanzwa kubata kwaakaita mupendero wenguo yake hanzi amubata kudaro jesu kristu wakanzwa kupera simba mumuviri wake abatwa wakanzwa kupera simba mumuviri wake unonzi wakaringaringa akati aiwa Ndiani wandibata nokuti ndanzwa simba rabuda mukati momuviri wangu? Ndiani wandibata ndanzwa simba rabuda mukati momuviri wangu? Hanzi vadzidzi vake vakapindura. Peter, Simon Peter akapindura. Hanzi akati iko ai munokuona kumanikidza kako kaita vanhu vanhu vari kukumanikidzai vamwe vanoda kutsikirirai vanhu vakawanda vanokutsikirirai zvino mungagoti seiko ndiye anowandibata hei tinogara takaimba rwere rwoku ndiye anowandibata simba rangu rabuda vamwe vedu tinonakidzwa nechuni vamwe vedu tonakidzwa nemagita achiridzwa uko vamwe vedu totonakidzwa tichitamba tichijaivha hapana chakaipa mune zvose izvozvo asi ngatifungisise eh, tichiona kuti zvatiri kuimba zvine dzidzisowo here mukati Ndiyo dzidziso iri pano. Ndiani wandibata? Zvanzi vadzidzi vakataura vakati makatsikirirwa nevanhu vakawanda hazvingaite kuti pano munhu wani wamunganzwa. Hei, hei, hei. Iye akaramba achitaura akati aiwa pana andibata zvinonzi wakazotendeuka akatarisa akatsvaka tsvaka akatsvaka tsvaka paanga achitarisa tarisa mukati mevanhu zvinonzi mukadzi akazviona akatya akadedera ndokubva atya atya kudaro unonzi wakamhanya kwakutomhanyira kuenda pamakumbo ajesu pane zvimwe zvezvinhu zvokuti zvinouya mukati meupenyu hwedu totya tovhunduka tonzwa kudedera asi mukutiza tototiza tichienda kure najesu ndiri kutenda mudzimai uyu wakaramba achingoswedera pana jesu wakaramba achingoswedera pana jesu nokuti kunze uko hakuna chiripo kunze uko hakuna batsiro iriko hanzi awira pamakumbo patsoka dzajesu wakataura ndokutsanangura zvese zvaakanga avinga ndataura kuti ziva zvaunoda ugozivawo munhu wawavinga ndiwakanyatsoziva akati aiwa vanhu vakawanda havo asi wandavinga ndiyeye vese vanga vakapfekawo vanhu vese tinokoziva vanga vakapfeka magauni vanga vakadini kudhara asi wakaziva gauni rokubata gauni romunhu wanga afambira iye jesu kristu zvikanzi aiwa mukunda kutenda kwako kwakuporesa enda zvako norugare chandinoda kubudisa ipapa apa pfungwa yandinoda kubudisa apa pakubata kwomukadzi uyu mupendero wenguyo yajesu nekutsikirirwa kwajesu nevanhu mukutsikirira mune simba rakawanda mukutsikirirwa mune simba rakawanda rokuti jesu waifanira kutofenda ari mumukati waifana kana kutofa arimo mukati tinonzwa vamwe vanoto vanozi vafa vari kubhora vazotsikirirana vari kudii vazotsikirirana akafa asi jesu haana kuurawa naizvozvo hapana zvaakanzwa mukutsikirirwa nomukumanikidzwa eh, eh, kwaanga akaitwa nevanhu hapana zvaakanzwa waitsikirirwa asi hapana zvaakanzwa but pakabatwa mupendero yenguvo pane zvaakanzwa Nokudaro, chashandiswa nomudzimai uyu kutenda, rutendo rwashandiswa nomudzimai uyu ndorwakaita kuti husvike kunyange nomunyama nomumweya nemumuviri waJesu kuti simba rake ribude, simba rake ribude. ZvaMwari hazvidi hasha, zvaMwari hazvidi chisimba, zvokunamata hazvidi simba rako hazvidi mari yako hazvidi chii nokuti uyu mukadzi uyu akangonosikobata nokutenda wakashandisa kutenda ndo kwakabata mupendero wenguva yajesu kusvikira aporeswa hei mwari ngavatibatsire mwari ngavatiwanise nyasha Tigone kushandisa rutendo huri mukati meupenyu hwedu, rutendo huri mumwoyo yedu, nokuti rutendo ndo runoita chete kuti tiwane kana kuti tirarame mararamiro atinofunga kuti dai Mwari vatiwanira nyasha, dai Mwari vatiwanira nyasha. Ndinotenda zvekare kuti mudzimai uyu wakakwanisa kuziva kuti arambe akamirira akarambe achingopinda kuti atsvake jesu haana kuti chero munhu wandawana nokuti kana ukasaziva zvavavinga nemunhu wavavinga sezvandambotaura unorasikirwa nezvawafambira unorasikirwa kana kuri kuda kuporeswa unorasikirwa nekuporeswa nekuti kuporeswa kwemudzimai uyu kwakuchingova muna jesu chete kwete muvanhu vakanga vakaungana kwaiva muna jesu chete vadzidzi vaivapo vanga vasinei vasingatombomuzivi mukadzi iyeyo vanga vasingatombozivi kunyange dambudziko rake havana kutombokwanisa kana kumubatsira pane nguva hama dzangu iyo yokuti matambudziko edu zvinotinetsa mukati meupenyu hwedu hazvina unokwanisa kuti dzikinura angava murume wako ungava mudzimai wako hama yako sekuru wako ndiani wako hapana anokwanisa kuzvidzikinura kunze kwajesu chete ndo zvakazikanwa nomudzimai uyu kusvikira atukutire aende kundobata saka mwari ngavakubatsire mangwanani ano unyatsoziva kuti aiwa mwari ndiye oga anokwanisa kukubatsira anokwanisa kukuponesa padambudziko rako paakabvunza jesu kuti ndiyani wandibata hazvirevi kuti wanga asingazivi nokuti jesu anoziva zviri pasi kunyange pegungwa anoziva kunyange zviri mubako anoziva kunyange zviri mumwoyo mako akanga achitoziva kuti mukadzi uyu ndiye azviita asi waibvunza nyaya yokubvunza inogona kuwanikwa pana romans chapter 10 vese 10

agozivisa zvekare mukadzi uyu kuti kupupura kwaakaita nokuti unonzi paakandofutsika pamakumbo ajesu wakataura zvese zvaakanga aringa nezvaiitika kwemakore osava asi wakaporeswa ipapo ipapo saka waida kuti mukadzi uyu azive kuti kupupura kwaakaita kwakaita kuti awanewo kuporeswa nokuponeswa kwaakaita saka zvinokosha zvinokosha kuti tinyatsoziva kuti kuporeswa kwedu kuri pana jesu kuporesa kwedu kuri muna mwari kudzikinurwa kwedu kuri muna mwari mukadzi uyu anonzi akazoudzwa eh, kunzi paakaporeswa haana kunzi mukadzi enda hako norugare aa wakanzi iye mukunda enda hako norugare mukunda enda hako norugare kureva kuti zvose zvaanga aita mukadzi uyu kubva zuva rekutanga achironga kuti regai ndinosangana najesu zvakaita kuti aumbe ukama hwaaizova nahwo even najesu wacho nokuti wanga atova mukunda pachinambo cheumwe mukadzi ndiri kuti inini ngatirege kungofamba nokurarama tichingovawo vakadzi tichingovawo vakadzi vari uko mumwe mukadzi mumwe mukadzi aa ngatiumbe ukama hwakanaka pamberi pamwari zvigotiwanira nyasha pamberi pamwari wanga ava mukunda mukuverenga kwandakaita zita romukunda uwo anga achinzi veronica ndowokuverenga kwandakaita veronica wakabva panzvimbo iyi yaanga akagarira jesu awana zvaanoda awana zvaanoda nokuti unewo chinhu one chaanga akananga saka pakugarira hama dzangu pakugarira pane dambudziko rokuti kunyange vakakupoteredza ndataura kuti vanenge vaine pfungwa dzavo vamwe vanotobudisa zvavanenge vachitifunga pamwoyo pavo zvoita kuti imwe nguva udzikire udzokere mumashure upere simba udzokere urege kuwana chawanga wafambira Asi shingirira, ndiri kuti ngatishingirirei chimiro chiriko panguva ino munyika ino, chimiro chingaita kuti icho tidzokere mumashure, tipere simba rokumirira, tipere kunyange simba rokunamata, kunyange kuti tiite chimwe chinhu. Imwe nguva tinenge tisina tariro, tangotarisa nokumirira kufa. Asi Mwari ngavatibatsire kuti tigone kuziva kuti watakagarira mupenyu, watakarindira mupenyu uye unogona kuita chimwe chinhu mukati meupenyu hwedu zvisinei kuti nyika yapererwa asi watakagarira ane chokuita kana anosvika chete zvatinakira bvuma nokuda kweupenyu hwako taura mwoyo mako mangwanani ano taura mwoyo mako mangwanani ano kuti ndikangoenda chete pana Jesu zvandinakira ndikaenda chete ndikangomubata ndikamuwana chete zvandiitira mereji yangu yandinakira upenyu hwangu hwandinakira mhuri yangu yakurarama zvakanaka kuporeswa ndatoporeswa zvose zvatondinakira ndava norugare mukati moupenyu hwangu nokuti ndiwo pazvinowanikwa hazviwanikwi munyika mwari ngavakuitirei zvakanaka vakuwanire nyasha mangwanani ano amen regai ndinamate muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene ndinoda kutendai mangwanani ano shoko mataura ishe wamasimba ose tarinzwa baba Saka tiri pano kukugarirai mishe yokururama. Takasimudzira meso edu kwamuri nokuti taona nyika kuti haina zvainazvo, nyika yapererwa. Kwamuri ndiko chete kune mhinduro. David akazvitaura akati, Ndichasimudzira meso angu kumakomo. Akazvibvunza akati kubatsirwa kwangu kunobvepi? Akazvipindura zvekare akati kunobva kunemi Jehovha makaita kudenga nepasi. Inguva Ishe wamasimba yokuti munhu nemunhu pari azvitaurire mumwoyo make achiona zvakamukwanira, zvakamufanira uye zvakamunakira kuburikidza neupenyu hwomweya nohwenyama. Tibatsirei baba, tibatsirei mwana. Pano paonekwa kuti taakutofanira kuita marecipe edu, mamethod edu ekuti tingararama sei zvinhu zvamira nechimiro chakadai. Tibatsirei Mwari wamasimba ose, tipeiwo mazano Ishe wamasimba, tipeiwo Ishe wekururama, kushinga munzvimbo nemunyika nemuzvimiro zvakadai. kuti kana muchidzoka muwane tiri panzvimbo muwane tiri panzvimbo ishe wamasimba ose nokuti ndo zvamakatarisira ndo zvamakatarisira sezvo tisati tawana zvatinoda mwari tibatsirei zuva ranhasi tinoritenda shoko ranhasi tinoritenda kudziwai henyu batsirai madzimai batsirai vana baba batsirai mumwe nemumwe anzwa shoko iri Show masimba ose kuti aiwa Mwari tibatsirei muzita raJesu ndanamata. Amen.